Didar söhbetdeşligimiz siz bilen dowam edäýl, häzirki wagtda Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde sazanda bolup zähmet çekýäňiz, şu ýurdumyzda baýramçylyklar mynasybetli geçirilýän konsertlerde öz aýdym-saz toparyňyz bilen çykyş etýänsiňiz, ýurdumyzyň şu medeniýetiniň, sungatynyň ösmegi ugrunda özüňiziň mynasyp goşandyňyzy goşup gelýäňiz, sizem baýramçylyk gutlaglaryňyzy ildeşlerimize ýetirseňiz, şeýle hem alyp barýan işleriňiz dogrusynda. söhbetdeşligimizi dowam etsek. Halkara zenanlar güni mynasybetli gelin-gyzlarymyzy baýramçylyklary bilen gutlaýaryn. Goý olaryň jany sag bolsun, güler ýüzi solmasyn, elmydama çagalaryň arasynda şolaryň bagtyna guwanyp ýaşasynlar. Her bir maşgalada şu ene-atalarymyz perzentlere maslahat berip durýarlar. Menem öz kiçiligimden Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdebinde bilim aldym. Türkmenistanyň At gazanan artisti Ýolman Saryýewden sazlaryň inçe tilsimlerini öwrendim. Häzire çenlem bilmeýän ýerlerimi şo halypamdan soraýan. Olar maňa-da höwes bilen öwredýär. Her ýyl medeniýet günleri geçirilýär. Täze-täze saz eserleri döredilýär. Öz toparlarymyz bilen teleýaýlymlarda, radiolarda çykyş edip gelýäs. Mekdebi tamamlap, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda bilim aldym. Türkmenistanyň at gazanan artisti. Muhammet Çary Annamyradow ýaly halypalar maňa sazlary öwretdi. Häzirem hem şu Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmenmi konserwatoriýasynda mugallymlary bilen bilelikde täze saz eserlerini döredýäs. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Gabow saz guraly bilen şu Orkestrde sazanda bolup işleýärin. Baş dirižorymyz Resul Gulyç bize ýolbaşçylyk edýär. Türkmen nusgawy kompozitorlaryň sazlaryny halkymyza hödürleýäs. Ýurdumyzda yzygiderli baýramçylyklar bellenilýär. Ynha, Gahryman Arkadagymyz bir türkmen halkyny bir maşgalalary eşretli, bagtyýar durmuşda bir ýaşatmagyň aladasynda elmydama şu türkmen halkymyz üçin mümkinçilikler döredýär. Fewral aýynyň on birinde hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Gahryman Arkadagymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş zamanasynda-da şu medeniýet-sungat işgärleri üçin uly mümkinçilikler döredýär. Elbetde, şu geçirilen Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinden soň hem birnäçe medeniýet-sungat ussatlarymyza Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly at dakyldy. Şeýle hem illeşmemizi, halypalamyzy bir ýaşaýyş jaýlar bilen hem yzygiderli üpjün edilýär. Ynha, siz hem häzirki wagtda Gahryman Arkadagymyzyň şu medeniýet-sungat işgärlerimize beren medeniýet şäherçesinde, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýda ýaşaýaňyz. Gahryman Arkadagymyz medeniýet-sungat işgärlerimiziň bir yhlasly zähmet çekmegi, ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Elbetde, häzirki döwürde şu medeniýetimiziň, sungatymyzyň ad-owazasy has-da arşa galdy. Gahryman Arkadagymyz bize medeniýet-sungat işgärlerine uly-uly şertleri döredýär. Aşgabat şäherimiz gün-günden gözelleşýär. Yz-yzyna ýaşaýyş jaýlar toplumy ulanmana berilýär. Ýaşaýyş jaý toplumynyň ýanlarynda çagalar bagy, mekdepler, medeniýet öýi, sport merkeziniň bolup durmagy maşgalalar üçin hem uly amatlyklardan nyşan bolup durýar. Mukamyň syry kinofilminde Karkaranyň aýdymy Men şu öz işimde orkestr bolup Gabow saýawlarynda geçirip çykyş etdim. Maşgalada bir medeniýet, sungat bilen meşgullanýanlaryň bolmagy uly ýardam berýär. Şu öz çykyş etjek eseriňe öýde taýýarlyk gören pursadyňda hem nähiliräk edip ýerine ýetirsem gowy bolar diýip maslahatlaşmana-da bir gowy bolýandyr ejeňiz bilen. Hawa, ejem öýde aýdymyň taýýarlanyp oturan pursatynda meniň bilen maslahatlaşýar, nähiliräk alsam gowy bolar. Eje maňa öwredýär. Şu ilki sahna çykmagym kä aňsadam däl. Köpçüligiň öňünde tolgunýaň, aljyraýaň. Ejem şol kiçiligimden maslahatlary berdi. Men şu wagta çenli sahnalary çykýas, konsertlerde çykyş edip gelýäs. Türkmen ussat kompozitorymyz Nury Hanmämmedowyň sazlaryny özüme hem ýakyn saýýan Dostlaryma diýen aýdymy ilkinji ýerine ýetiren Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew, Gurbannazar Ezizowyň sözlerine şu Dostlaryma diýen aýdymyň sazyny şu orkestr bolup çykyş etdik. Gaboý Saurarynda ýerine ýetirdim. Teleýaýlym arkaly ildeşlerimize ýetirdik. Dostlaryma diýen Gaboý Saurarynda ýerine ýetiren sazyňy gepleşigimiziň şu ýerine ildeşlerimize ýetiräýeli.

Her bir perzendiň öz höwes bildiren hünärinde bir meşgullanmak üçin, şol hünäri bir ussatlyk bilen ele almak üçin, uly üstünliklere eýe bolmak üçin maşgalada ene-atanyň beren goldawy, beren maslahatlary uly orun eýeleýär. Şu hünäri ele almakda ejeň, kakaň maslahatlaryny alansyň, özüňi alyp barmakda edep-terbiýe, bir adamkärçilik babatynda hem. Ene-ataň, kaka bir oglanlara terbiýesine köp yhlasyn siňdirýär-dä. Adamkärçilik tertip-düzgün birinji orunda durýar. Kiçiligimden ene-atamyň terbiýesi bilen ulaldym. Türkmençilikde hem terbiýe barada birnäçe nakyllary bar. Ogul ata, gyz enä meňzär diýilýär. Ene-atamyz şu derejä ýetirýänçä özleriniň uly yhlasyny siňdirdiler. Bizi elmydama ýagşy ýola ugrukdyrdylar. Gahryman Arkadagymyz Däp-dessurymyza, türkmençiligimize, edim-gylymlaryna uly üns berýär, arşa galdyrýar, hormat goýýar. Gahryman Arkadagymyz ähli ugurlar babatda täze kitaplary sowgat berýär. Paýhas çeşmesi Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynda maşgalanyň bir däp-dessury barada, edep-terbiýe barada rowaýatlar, nakyllaryň üsti bilen halkymyza ýetirýär. Her bir ojakda perzentler ene-atasyna uly hormat goýýar, döwrebap derejede zähmet çekmek üçin, parahat, asuda durmuşda ýaşamak üçin döredip berýän şeýle uly mümkinçiliklerine hormatly Prezidentimize köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri mundan beýläk-de rowaç bolmagyny arzuw edýän. Şu pursatda ýene bir ýola Halkara zenanlar güni bilen enelerimizi, gyz gelnenlerimizi gutlaýaryn. Sag boluň Didar arzuwlaryňyz hasyl bolsun biz hem size Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy zamanasynda hem şu medeniýetimiziň sungatymyzyň ösmegi üçin bir alyp barýan işiňizde size uly üstünlikler hemra bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäs. Sag bol.